Yeah. Katibozo ngano.
Ngano ngano ngano. Ngano. Ngano. Paivepo. Zebunde.
Paivepo nomurume ainzi Werenge. Rimwe zuva avete akarota zigope mumachira maive. Iri raive zii kutsanangura zvaraive. nemudzimai vakanga varoora nhasi makore awanda pasina vana zvekuti vezera vaive vava nevana vana vana vaidanana yave nhamo zvayo kushaya chokupanana chinouya chinotiwana pamwe zvitsidzo vakanga vapanana masa yakawadzwa ndiye mangwana tomutsana werenge werenge akarota arere dzigope ireri munditerere Hoyo seshiri kubhururuka, kutakurwa napamusoro kuona nyika yakanga yakanyikwa muuchi nomukaka, yakanga ine gwenya yose yaionekwa kubaka, isina svina yakacheneswa somukaka, mari yaishanda yemo wasanduka mpaka. Zvatoregwa vanotengesa guka vatoregwa vakomana vamira kubaka, pasisina udyire umbavha nedzimwe nzira dzokubaka. Mvura mupombi yaipopoma isina maarandwe mairi aipupuma yakanga isina munzira dzayo siweji raifashama ndiyo here yedu nyika yandinoziva akabvunza akaadzika neunaku hweparadhiso rai raiona muzigope ireri dzimwe dzehope dzisingadi kupepuswa werenge munyika iyi dzemo dzaitaugwa navagari vemo ndimi vanhu vachitoudzwa kuti achaiva kanyika ino ndimi waiti wapinda basa namazvo womira vematongerwo enyika vamira kumamarana vanhu vacho vaiva nekuyanana pasina vanorovana mukusiyana kwamapata avo vachitaura zvematongerwo enyika yavo sevatsigiri venhabvu vanomira nezvikwata zvavo vachibatanidza mafungiro avo vachikoshesa chose chaisa chekudya mundiro dzavo ipapo kwakanzi vhu renyu vana rinopedza mutambo kuti hwa mukanzwa unoti tichinjane moti usada kuti hwa kure kuya kwaasina kusvika kakutsika hope rakamuravidza rumwe rutivi gweupenyu muupenyu kusina akambomuratidza kushata kwehope unoti hakuchaedza vamwe vamwe vavo vairimba vamwe vaichera akasvika kumishina yaigaya mafuta chero chero nomumasango emiti mairimwa michero zvose nekunosenowa micheno munhu kumuti hande london airamba chero nekuti mafuta muhova dzenyika iyi aiyerera chero zvainzi hazvisisiko zvekuromba vanomwa vaimwa kwaho kwete chapomba hapana izvikuvira zvizhinji zviripo zvaidyiwa nemunhu wese vaive nerudo ari pamurume mukadzi wose kumadiridziro achiibvisa murimi wese werenge uya kuno ndikuratidze mhenya wangu akatarisa kwaibva iwiri rakanga rapinda munzeve dzake munyika yavapenyu akanga agere kuona vana vakanaka kusanganisira pahama dzake maiwee makanaka kani ndandandandendo ndoda ndipei akatanga kukakakakama kani vaisimira zvinofunhira vatema ipapo nevakatsvukira kani vakaonekwa vachinetseka vakapikira chifatakani chinzwa chinzwa iwerenge uya ndoda uyo uyo mukobvu aiwa mutepu bodo chana akati mushava ndinoda uyo ane ndipei ndipei vose aiwa ndipei ndipei meera mbizi zvangu kwakakombwa neavo apo kana apo ipapo ukanda nhanho kuswedera kune mhenye dziya akanzwa gwati
tovatapai zvamateura gaba remvura yenyu mukai munotowacha zvenyu kuita rudzii kupumurira mvura yenyu pamachira enyu muri mukuru
aiwa hatikotera edu netembo baba werenge
ndo pakaperera sarungano ah.
kurungano kunomererwa

pane dzimwe hope dzokuti unenge uchiti dai ndakakonawo kumuka wandimutsirewandimutsire but i love the introduction yeah werenge vakanga vava nemakore mana zvekuti vezera vakanga vatova nevana vana vana vana ivo vakanga vasina yakukwaya kushaya mberi kune nhamo but vaidanana zvekuti rudo rwanga uchiputika vaitoputika
zvinotiwana zvinotiwanira kumberi isu titori bho saka ukatoteera unga vakatorara pabonde parupasa pasi pasi zvekuti werenge kuexperienza life iyi yekuona zvese izvi ariwo delegate ari delegate achiratidzwa kunzi uyamboonpanapa ah, it was for the first time though it was a dream but yeah Yo. Mm. But yeah, the story yatati taura mukati umu it's a mystery. Ndeyenyu comment section moto dzetembo nderei ndezvei zvekutsvagwa zvii ah, pasi pese patinofanira kulikisa ah, ah, zvimwe vanozvionera vega vimwe vanozvionera vega ini ndiri kuti vamambogura matunhu avanhu vachikani sekuziva kwenyu takaenda takaenda weare out